Сэрии сыллара тыһыынча тоҕус сүүс төрдөн биир төрдөн биэс тыыннахтар умнубат сыллара. Бу сыллар илгийэн, сайық суб салгыннара, тиэргэннэрин түлүтэ тэппит тыастара буойун кулгааҕыттан бэл, билигин даҕаны ааһан, араҕан биэрбэт. Аҕа дойду улус сэриитин кыттыылааҕа, үлэ ветерана, колхознай, совхознай тутууга уһуннук салайар үлэҕэ үлэлээбит, Саха Республикатын норуотун хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ, биир дойдулаахпыт Сердитов Дмитрий Иванович. Сергейтов Дмитрий Иванович Аҕа дойду Улуу сэриитигэр тыһыынча тоҕус сүүс түөрт икки сыллаахха ыҥырыллан барбыта итиэннэ үгүс кыргыһыылары ааһан сэриини Германия Витенбург куоратыгар түмүктээбитэ. Разведчик артиллерист Дмитрий Иванович тыһыынча тоҕус сүүс түөрт он биэс сыл олунньу уон икки күнүгэр Котинц куоратылыыга сүҥкэн хорсун быһыытын иһин албан аат үһүс истиэпэннээх уордьанынан наҕараадаламмыта. Сэрии кэнниттэн Дмитрий Иванович пресс-крепескэ салгыы сулуспалыы хаалбыта. Оннук Аҕа дойдутугар ытык иэһин төлөөн Дмитрий Иванович дьиэлиир кэмэ кэлбитэ. малын-салын хомунан наҕараадаларын чымыдаалга хаалаан Дмитрий Иванович диэлиргэ бэлэмнэммитэ. Ол эрээри барыан аҕыйах хонук иннинэ өлүү быалаах чымыдаалын уоран ылбыттара, ону кытары үгүс наҕараадаларын. Дмитрий Иванович хамандыырыгар араатар түһэрэн силиэстийэ саҕаламмыта. Ол гынан баран албан аат үһүс истиэпэннээх уолдьана ууга түспүт курдук сүппүтэ. Санатан эттэххэ, тыһыынча тоҕус сүүс төрдүнчү сыллаахха олохтоммут уолдьан сэрии кэминээҕи наҕараадалартан биир саамай ыйааһыннаахтарынан буолар. Уолдьан толору комплегынан наҕараадаламмыт киһи Сэбиэскэй Союз геройугар тэннээҕинэн ааҕыллара. Уолдьаны Дмитрий Иванович өлбүтүн кэннэ Белоруссияҕа икки тыһыынча аҕыс сыллаахха уонныттан балыксыт Степан Квятковскай булан Брест музейыгар туттарбыта. Ону үлэһиттэр нүмеринэн көрөн, ыраах Саха сириттэн сылдьыбыт саллаат Дмитрий Иванович Сергейтев киэнэ буоларын баһаарбыттара. Кулун тутарга Москва куораттан Мир телеканал анал корреспондена Игорь Бардин үһүө буоланнар Дмитрий Иванович Сергеев кэргэнигэр Матрена Николаевнаҕа оҕолоругар, сиэннэригэр үөрүүлээх сураҕы илдьэ кэлэннэр бүтүн Саха сирин улуус дьонун үөрпүттэрэ. Аммаҕа кэлэн ирэ-хоро кэпсэтэн абаҕаа тахсаннар Дмитрий Иванович көмүс уҥуоҕун видеоҕа устан барбыттара. Бу сыл ыам ыйын тоҕус күнүгэр Улуу Москва куоракка Кыайыы күнүн бырааһынньыгар Дмитрий Иванович Сергитов Албан аат үһүс степени уолдьанын, кини уолаттара Петр Дмитриевич, Иван Дмитриевич Сергитовтар аҕалара сэрии сылларыгар ылбыт дьиннээх уолдьанын үөрүүлээх быһыыга-майгыга туппуттара. Бу туһунан документальнай киинэ оҥоһуллубута. Албан аат үһүс степеннээх боевой отдьыны Сирдитовтар дьиэ кэргэттэрэ сөбүлэһэн баран, үөрүүлээх быһыыга-майгыга, төрөөбүт Аммаларын улууһун гражданскай сэрии историятын музейыгар туттарбыттара. Биһиги көҥүл бүтүн, эйэлээх олохпутун, Дьолбутун түстээбит буойуннарбыт ааттара үйэ-саас тухары өспөт өйдөбүнньүк буолан хаһан да умнуллубатын. Өйдүүбүт, киэн туттабыт, сүгүрүйэбит. Они до сей поры с времен тех давних